Ýene güýz. Güýz bolsa saralýar ýaprak. Ýaprak saralanda durlanýar pikir. Ýatlaýaň geçen öňküden köpräk, hem diýýäň, oňatlyk, Hudaýa şükür. Ýöne güýzüň manysyna düşene, diňe şu gün bile ýaşap ýörme ýok. Çünki güýz ene deý dogrup ýene indiki ýaz üçin işläp baranok. Hana, gör, asmanda bulutlar göçýär. Pikirem bulut deý geçýär her ýana. Ýyllarym gylyç deý çar ýana geçýär, ýyllarym deý. Pikir goýsaň eýýama.
Ömri gyl üstünde ýapraklar öçýär, Sary şemal ony tändirip geçýär. Sary şemal ony tändirip geçýär, Soňkuja ýapragy, bir pasyl ömri. Adam durmuşynda uly many bar, Geçeniň yzynda galyp ýör höwri.
Bu ýerde uly bir pelsepe-de ýok, Her ynsan özüçe Ýasanýar bagty. Ýaprak gaçýa, gaçma diýip bolanok. Ýöne iň gowy zat, galýar daragty.
Güýz ene deý şol daragty emdirýär. Sowukda, şemalda, kyn bolsa-da kyn. Öz ýalaňaç tenin ýagşy ezdirýär Güýzli günden ýaza öwrülmek üçin.
Sen bir gözüňi aç, töwerege bak, Çaga dogran enä meňzeş bu toprak. Çaga dogran enä meňzeş bu toprak Goýýar seň öňüňde baky sowaly. Meniňki bag döken tohumy tapmak Aýt, oglum, seniň tohumyň barmy?
Sen onsoň pikire çümersiň çuňňur. Çagam barym bilen bolmarsyň halas. Tohum diýen sözüň manysy çuňdur hem belentdir, pikir edişiňden has.
Ol sowalyň anygyna ýetmeli. Ýagny saçyň ýolup, der döküp bada, Ömrüň pikiriňden soň dowam etmeli, Şeýdip ýaşamaly ýagty dünýäde.
Ene, şu sowala bolup bakyýar, Topragyň üstünden ömürler geçýär.
Topragyň üstünde ömürler geçýär, Goýup soňky açyşlaryň tohumyn. Şol tohumlar sende ýokmy ýa-da bar, ine, etgin şu sowalyň wehimini. Seň aýdan pikiriň aňyrdan gelse, aşakdan gelşi deý tämiz çeşmäniň. Derýadan geçjege bir köpri bolsa. Serişdesi bolsa münüp düşmäniň. Öten dostlaryňy örtenip ýatla. Ýaşap ýörendir söýmegiň üçin. Köňlüňi pes tutup, güýz kimin ýaşa, ertäň ardasyn duýmagyň üçin.
Uçýar hyýal guşy ganatyn ýaýyp. Bar sary töwerek şeýle ajaýyp.
Bar sary töwerek şeýle ajaýyp, seniňem ajaýyp bolasyň gelýär. Bu ýagşy dünýäniň üstünde gaýyp, ölseňde bu dünýä gelesiň gelýär.
Emma ýagşy sözi beýan etmek kyn. Ýaksaňda oň üçin günüň, ýyl, aýyň. Erbet söz jezasyny çekmeklik mümkin. Ýagşy söz jebrine neneň çytaýyn.
Ol edil topraga düşen tohum dek. Ezýär ýüregimi jepasy kändir. Eger bir gün goýsa urmasyn ýürek Aýdylmadyk ýagşy söze büdrändir.
Misli bir arassa manyly göwün Bar sary töwerek ýalaňaç bu gün. Bar sary töwerek ýalaňaç bu gün Ol säherden, hatda bahardanam päk. Ol misli tersine çöwrülen göwün onuň asyl durky hili alýar. Güýze, güýze meňzäň pikirlerim meň. Güýzüň dürs sapagyn okaýan bu gün. Neneň edip eredip bor ýürekleň demirgazyk buzly. Okeanlygym.
Sen, pikirim, özüňçe bol iň bolman. Bu kyn asyr etjek işleriň kändir. Özüňçe bol iň bolmanda umman bol. Çünki her bir ynsan giden ummandyr.
Ýörme gökde özüň perişde saýyp. Bu tämiz, manyly görnüşe gaýyp.
Bu tämiz, manyly görnüşe gaýyp, Ýörmekde many ýok, ynsan söýülsin. Barlygymda pikrim bolsun ajaýyp, Gidemden soň, gidenligim duýulsyn. Goý, mydam mähirli sazlar çalaýyn. Şo saz bilen mährem duýgy oýansyn, Meň özüm raketaň sesi bolaýyn, Pikirim raketa deý özümden ozsun. Pikirim gylyç bolsun ýowuz günlerde, Gorasyn bu ýagty günleň sarpasyn. Orak bolsun ak asmanly günlerde, Orsun meýdanlaryň bugdaý arpasyn.
Bassyn elmydama şer işleň howun. Şoňa telwas edýär bu däli göwün.
Şoňa telwas edýär bu däli göwün. Şoňa şer işleriň symat bolarna. Erteki ýeňişleň erte däl, şu gün, şu günki ýeňişleň. Şu wagt bolarmy?
Pikirim kökürip ýürek teýine. Öz çykaryny, öz ýazyny küýseýär. Ähli durkum dört-bäş aýlyk gelne çalym edýän tämiz güýze meňzeýär. Güýz diýlen zada gutarma ýokdur. Güýz bolsa toprakdan hasyl önmeli. Meniň güýzüm, ýollarymyz uzakdyr. Sen ruhumdan dömüp ýada dönmeli. Öz ähli mazmunym açsadym menem, ine, şu bag kimin ussatlyk bilen.
Ine şuwa kimin ussatlyk bilen ähli mazmunymy aşşadym eger. Mähribanym Diýar sen paýhas bilen ilki pata, ondan soňra pursat ber.
Ýogum üçin meni gynama diýýä. Ähli güýç-kuwwaty senden alaryn. Özüm ýerde. Gökde parlaýa hyýal, Men şindi ýok, ýok, men indi bolaryn. Biziň kärimizde ýagşy niýetiň ýarym döwlet däldigini bilsemde, niýetsiz ýaşamak çetin, ah, çetin, ýagşy niýet edýän wagt il senden. Gögüň sypyryşy deý bulut ýalygyn, sypyrsam pikirimiň ähli gabygyn.
Sypyrsam pikirimiň ähli gabygyn, il-günüň ýüzüne müýnsüz garasam. Magtymgulyň Çaýlar üçin çäýnegin ýuwup süpürmäge hukuk gazansam. Il-günüňi söýmek uly iş, bilýän. Ili söýseň, söýşi kimin şol äriň. Ýekeje setirim bir sözüm bilen harlamawereýin Pyragyň kärin.
Eý pikirim, haçan dönjek, et aýan, Ýogsa senden bu ýürege takat ýok. Seni wagtyndan öň aýtmak isleýän, Seni wagtyndan öň aýdyp bilemok. Gije ýolsuz ýerden Ýörýän ýaly men, Saklasam ruhumda gecek ýazy men. Saklasam ruhumda geljek ýazy men Indiki ýazlaryň dänelerini. Bereketli, mährem zemin ýaly men Arzuw etsem, Dänäň känelerini. Ine, biz aýlanyp ýörüs ýollarda, Şatlanýarys, gam çekmänem bolanok. Ýöne ýaşar ýaly uzak ýyllarda, Hemmämizde şol ýaryljak däne ýok. Owal başda seni döredip Zemin, Ekläp, saklap, söýüp ýola besläpdir. Çaga höziriniň görlüşi kimin, ol seň ýadyň bilen joşmak isläpdir.
Saklamasaň ýaşadygyň däl bu gün, Şat baharyň ol hamyla gämigin.
Şat baharyň ol hamyla gämigin, Götereliň ruhumyzda biz merdem. Gögem ýapynypdyr başa ýaglygyn, Gyşyň ysy gelýär uzak bir ýerden. Emaý bilen çökýär zemine duman. Asman wada berýär birgiden ýagşy. Bilýän, öz ýazyma ýetjegimi bilýän, ýöne haçan, gijä galmasam ýagşy.
Seret, gökde kakyp ýeňil ganatyn. Awara durnalar edýärler owaz. Güýz, bu kämilligiň alamatydyr, kämillikden dogan, sadalykdyr ýaz. Düşünmäge agyr ýaňa döwürseň, güýz paýhasy bilen pikir öwürseň. Güýz paýhasy bilen pikir öwürseň, ýamany kül edip, sowurmak üçin. Ynamsyzlyk köprüsini çöwürseň, ynam köprüsine öwürmek üçin. Görýän weli, entek iş kän dünýäde. Alajyň näm, närazylyk örtese. Meň umydym Meniň iň bir zyýada kämilligim şun geljekmi erte sen. Eger bir gün saňa ýetmän ölsem-de, çekmen tüm aşakly derdi-azary, otuz üç ýyl gijä galyp gelseň-de. Gelseň mor, ilimiň bory üçin razy. Her hal dirilikde azarly ýörsem. Ýazym gelse, ýagty pikir dogursam.
Ýazym gelse ýagty pikir dogursam, gitsem türkmen ýaýlalarynyň içine, gurujylar bilen binalar gursam, gül bolup örülsem gyzlaň saçyna.
Awara şemala meňzeş gyratym. Ýanlaryny sypalap, sährama sürsem, Ýoklugymda boljak ähli hormatyň, Dirilikde ýeke birini görsem. Dirilikde ýeke birini görsem. Işlesem, bilmesem, öler galaryn. Ajalam birsellem golaýyma gelmez. Ahyrsoňy, ahyrsoňy ölerin, ýöne giç. Ol meniň öldügim bolmaz. Meni tohum kimin ýygnar bu toprak.
Ýene güýz, güýz bolsa saralýar ýaprak.